Yn gynharach ar y lle, fe welwn ni tîm Cara a thîm Iwan yn trio teithio mor bell a phosib o Gaerdydd heb wario ceiniog fel rhan o sialens jailbreak y brifysgol. Roedd Cara wedi llwyddo i gyrraedd Ffrainc Iwan wedi cyrraedd arfordir De Lloegr. Erbyn hyn mae Karan styc yn Burney! Ac wedi methu y trên ola am ddwyawr i Baris, tra bod Iwan newydd lanio ar Ynys Wyth! Dan ni'n ail o waith rwan ia. Dwi dwi'm yn gwbod dim byd am y gêm ma. Mae yna lot o gychod yma. Ni'n ffisio gwmpas yma. Gofyn i rywun os dyn nhw'n mynd i Ffrainc efo cwch, ia? Fatha cwch botwota neu rywbeth. Wna i drio hynna gynta. Cynllun cyfrwys gan Iwan tra bod Cara dal yn siomedig ar ôl methu'r trên. Fi mor fuming, fi'n ceisio fel containo sut fi'n teimlo. Fi'n e- eitha fed up nawr. Fi'n rili oer. Fi fi'n fi 'di bod yn cysgu ar llawr ferry. Mae Tom ar y llaw arall yn fwy positif. Ac am drio gael car am ddim gan gwmni llogi ceir. People's car ie.
Awe.
Mae rhaid ni dreifio fe nôl fan hyn. Mae hwn yn pointless. Mae hwn yn categorically pointless. A gwastraff amser. So, maen nhw yn Europe Car, y criw i gyd yn Europe Car, neu ti'n bympo mewn i um, jailbreak pobl Exeter. Maen nhw'n ceisio cael seven-seater car. Mae fe'n wishful thinking, but it's not going to happen.

pobol yma gofyn os 'dyn nhw'n nabod rhywun sy'n mynd drosodd nhw. Oedden nhw fatha, oedden nhw'm yn nabod neb, ond oedden nhw'n dweud, so, digon posib fy' 'na rhywun yn, yn croesi rhywle, so, gawn ni weld e. Peth gorau i wneud, ia, dyn ni'n just stopio bobl yma. Guys, can we have a lift, please? We're doing this thing for charity. It's gonna be on TV. Oedden ni'n gobeithio um, ca'l mynd ar un o'r cychod 'ma dim necessarily mynd i nunlla jyst bod yn eitha s- odd o'n n'w mynd i ganol y môr a dod yn ôl lle bynnag oddan n'w mynd os o'n n'w jyst mynd am dro unwaith ond mae 'di deud mae'n hwyr yn y dydd yym elle bod yr môr yn bach reit choppy adeg yma'r dydd so fy' 'na neb mynd allan rŵan. So dwi me'wl na Plan gorau fedra ni neud ia ydi, da ni'n y north wan, trio mynd i'r south so bo ni'n jyst yn roid milltiroedd extra yna a wedyn trio ffeindio yn ffor yn ol i Southampton wedyn. Ond dwi rili ma mynadd efo lle yna ia. Ar ôl llyncu mil ma rhaid i car a llyncu ei geiria! Ar ôl i Tom rwsut lwyddo cael car gan y cwmni llogi er mwyn teithio yr awr a hannar ola i Baris. Dyma beth sy 'di digwydd. Achos o'n nhw moyn y car yma i fod ym Mharis erbyn yfory, mae rhywun arall yn pico fe fyny, ond nhw 'di rhoi'r lifft, yy o'n nhw 'di rhoi'r car i ni i drop o off, so to speak, am ddim. Freak accident, ond dyna beth sy 'di digwydd gyda'r particular car 'ma. Edrych! Oh my God! Lle mae camera fi? Lle mae hwy? Où se trouve the rugby stadium? Super. Iawn now.
O'r diwedd, Cara ym Mharis ac yn rhuthro i'r stadiwm efo'r bwriad o hel arian ym mysg y dorf, tra fod Iwan yn hel sbwriel. Da ni basically isio ffeindio fatha carbod wan, ia? Sgwennu Newport arno fo. A jyst fatha bod ar ochr lôn. Ella sgwennu rwbath ffyni arno fo, rwbath catchy, fydd o'n fatha... O yes! Jackpot! Ideal, so 'dan ni isio ffeindio Byron. Have you got a pen? Na, I don't.
Go and ask inside, I'll have one.

Yym but felly mae'r plan of action wedi newid ychydig. Ni'n mynd i aros tan mae'r gêm wedi gorffen tan bod ni'n ceisio neud face paint a ceisio cael arian o bawb. No big deal, whatever, mae rhaid ni newid y plan, so what? Yr unig peth sy'n poeni fi yw'r ffaith bod grwpiau sy'n mynd nôl i Gaerdydd neu nôl i Gymru, mae nhw'n mynd i mynd syth nôl yn hytrach na maen nhw ddim rili yn mynd i aros ym Mharis am cwpl o arian, maen nhw jyst yn mynd i mynd syth gatre.
Da ni isio cael lift cyn rhywun i fynd mor bell a da ni'n gellu o Newport, fynd fwy fyny'r south. Cos, uh, da, da ni'n hapus fael o wait, ond sa'n neis os o'n i'n gallu cael bach fwy o filltirol. Dwi'n bored stiff yn ei hwyna, gen i ddim mynad. Ond gynnu fi ddim byd arall i wneud, so dwi fodlon aros mewn trwy nos yn thymio os oes rhaid. Da ni, uh, da ni di symud dim bach, da ni ddod mas tua 4-5 awr rwan. Da ni di symud literally o fanna i fama mewn tua bedwar awr. Is there any way we could see the second half? Fi'n meddwl o'n i newydd cael free ticket i'r gêm tu fewn i'r stadiwm and thirty euro am y tri o ni. Fi'n absolutely buzzing.

I drio cael llun efo hwn tu allan i ryw monument er mwyn profi bod ni 'di dod yma. O, dwi 'di cael digon. Dwi'n socian. Ar dechrau'r challenge o'n i byth yn meddwl 'swn i'n cyrraedd Paris a mae cael ticed i'r gêm fy hun yn jyst amazing bonus. So, diolch i'r chap wnaeth werthu nhw i ni am deg punt y ticed. Happy days. Problem yw, 'dyn ni 'di ennill, fi'n meddwl, yym, o ran yy cy- cystadleuaeth. ond mae rhaid ni hala pres er mwyn mynd nôl, achos os ni ddim yn cyrraedd am 2 yfory, ni'n disqualified. Iawn, da ni di tu allan, uh, da ni bus yn Newport, da ni di gofyn i bus driver os o'n iawn i ni, da ni chi yn allan, da ni yma, coeliwch ni neu beidio. Ta. Lle ti'n mynd nôl i? O Bon y Bryd.
Pont y Bryd. Ti'n mynd nôl heno? Na.
Pryd ti'n mynd nôl?
Fori, fi'n meddwl.
Faint o'r gloch?
O, oh, uh, sy'n gwybod, boys, but, oh.
Da ni heb ffordd adra, da ni edrych am... Travel group. Wel, let's adre.
Ie. Da ni heb ffordd adra o gwbl.
Never!
Ie.
Ar ôl ceisio a methu cael lifft nôl tuag at Gaerdydd, doedd dim i'w wneud ond ffeindio gwely a meddwl am gynllun ar gyfer y diwrnod nesaf. Achos o'n i 'di cyrraedd y stadiwm yn rhy hwyr i wneud face paints, ni ddim rili wedi casglu lot o arian, felly Er y ffaith bod y bois arall yn Isle of Wight, a maen nhw ddim wedi trefeili mor bell â ni, efallai ni ddim yn mynd i mynd nôl mewn amser a ni'n mynd i cael ein disqualified a maen nhw'n mynd i ennill through default. Achos mae rhaid ni bod gartre erbyn dau, a mae hwnna'n meddwl bod 'da ni tua 15 hours o nawr. Mae gen i o leiaf fatha wyth awr o travel does? So... Fi'n gyrraedd yn erbyn dau sy'n edrych ar flippin chwech lop bora a ma' wnna'n cymryd bo' chdi'n ga'l clean run through straight i Gaerdydd sydd yn highly unlikely. Mae'n debygol o ddigwydd.
Fi'n myn' i twîtio a fi'n myn' i literally jyst ffrwydro ar social media nawr jyst gweld pwy sydd yn dal fan 'yn a pwy sy'n gadel cyn sort of wyth y bore fory. New day,
New challenges. Ie, dyna'r plan fi.
Ganddi fan 'yn. Wi.